Hormatly watandaşlar! Şu günki temamyzyň ady Türkmenistan we türkmenler barada soňky habarlara syn. Birinji geçen hepdäniň içinde bir tanymal türkmen ýaşulularymyzyň birisi Nazar Toýlyýew aradan çykdy. Ol Türkmenistanyň gaz pudak ministri, kabinet ministriniň orunbasary wezipelerinde işläpdi. Assosiasiýa Demokratik Türkmen Hereket Herekediň agzalarynyň adyndan Nazar Toýlyýewiçiň maşgalasyna we ýakyn hossarlaryna çuňňur gynanç bildirýäris. Merhumyň ýatan ýeri ýagty, jaýy jennetden iman hemra bolsun! Ikinji sorag mesele ýigrimi sekizinji martda geçirilen Kabinet ministrliginiň işi barada. Üçünji bir agyz oppozisiýa barada we dördünji Türkmen ýoly we onuň geljegi barada gysgaça söhbet. Türkmenistan Halk Respublikasy bu näme diýmek haýsy mysallar sebäpli men bu barada her gezek size gaýtalaýaryn. Ýigrimi sekizinji martda geçirilen kabinet ministriň işi barada. Berdimuhamedow hemişe bolşy ýaly, bu Kabinet ministriň ýygnagyny reklama hökmünde alyp bardy. Hawa, reklama, başga o ýerde hiç hili analizem ýok, bir işe baha-da berlenok, ýa bir ullakan bir işi etmek üçin olaryň hiç birine niýetem ýok. Ol agzalar özüniň hem, o iş ýerleriniň hem hawa çykyş etdi. Muşşikow birinji, Abdrahmanow, Orazmämmedow we Durdylyýew gurluşyk gurluşyk. barada gürläpdi-ä iň soňkusy. Hawa, indi alyp görsek şolaryň hiç biriniň, hawa, jogabynda, ýaňky prezidende berýän jogabynda, birinjiden-ä prezidediň özi gurnaýar o zatlary. Ony şular ýaly, şular ýaly edip aýdyň, jogap beriň diýip. Ikinjiden hem jogap berilende şo jogap berilen jogaplaryň bahasy ýok hiç hili. O ýere baha goýmak mümkin däl. Şo köne sistema, elde bloknot, plan ýerik plan traktor çykdy, plan ýerde ekiş başlajak, daşary ýurt firmalary bilen zawodlary gurmaly. Zawody siz özüňiz gurup bileňzokmykaňyz näme? Ýa bu wagta çenli zawod gurmak barada proýekt düzýän edaralary, institutlary, olara baha berjek ispesialistleri, tehnologlary, inženerleri ýok edip, indi adamam tapaňzokmy otaýk? Hawa. Zawod gurmak üçin näme iş edilýär halypa? Ilki öwrenilýär, nähili zawod gerek? Hawa, nähili zawod gerek? Nähili önüm çykarmaly? Hawa, haýsy önümlerden syrýo, çig mal ulanmaly? Şu zatlary öwrenýäň. Şu zatlary öwreneňden soň, ol proýektni institut diýilýändir, öň bardy şo zatlar. Şo spesialistlere berýäň, nabze şular ýaly zawod gurjak, şular ýaly çig mal bar. Hawa biz şunçada önüm çykarmaly. Hawa siz ögreniň bize şoň üpjünçiligini nähili enjam gerek şoňa niräň tehnologiýasy gabat gelýä öz içimizden näme edip boljak diýip şolar ýaly maslahat edip hä a soň ýetmeýän zatlaňňy oborudoniýalaňňy ýa komplekt oborudoniýany daşary ýurt firmalaryndan alyp bilýäň hawa. E ýöne o siziňki ýaly başdan plan zat gerek adyny tutup ynha şu zaprawka gerek zaprawkanyň neme enjamlaryny germaniýadan almaly firma tapyň hawa bir neme şo ýerde gürleşiň üstünden beriljek zatlary hawa biziň plan şýodymyza zyňsyn şoňa meňzeş gümürtik edýän işleriňiziň hemmesi Hawa, siz o taýda zawod gurup, näçe pul alyp boljak, ne jübä urup boljak, şoň gaýgysyny edýäňiz. Şoň üçin siziň edýän dakladlaryňyz, otçjotlygyňyz bu telewideniýede bu diňe reklama. Hä, ol reklama näme? Şo öňüňizde oturan prezidendi galdyrmak üçin, hawa, şony, şoň işini ýuwmak üçin, şoň jenaýatlaryny ýuwmak üçin Siz şolar ýaly manyda gürleýäňiz. Halk üçin, halkyň bähbidi üçin hiç zat aýdybam bileňizok, gürläbem bileňizok, siziň tejribäňizem ýok. Siz o işi hiç haçan başarmarsyňyz. Indi bu kabinet ministriň nemesinem ynha baka şo ýigrimi sekizinji Berdimuhamediň martda geçiren kabinet ministriniň ynha bakasy şeýleräk. Indi Biz bir agyz oppozisiýa barada gürläsek, oppozisiýanyň içinde-de edil şuňa meňzeş adamlar bar, şol öňki orunbasarlar ýaly. Hawa, bulaňam niýeti şol ynha pylan ýerde pylan çykdy, ol meň adamym, pylan ýerde pylan çykdy, bu meň adamym. Ýa şo çykanlara aýdyp, öz neme biziň adymyzdan çykyň, ýa çykdyk. Diýdiň diýdirip, şeýdip bir bulaşyk bir bir gümürsük bir iş alyp barýarlar-da, şo özlerini dünýä diplomatlarynyň öňünde meselem Nawalny edip görkezjek bolýarlarmy ýa Pýantkowskiý edip görkezjek bolýarlarmy ol nemedäki Belorussiýadan bir aýal maşgala bolup çykdy. Hawa, bu edýän oýnuňyzyň hiçisem bolanok adamlar, hawa, siz işi başaraňzok ahyryn. Işi başaraňzok ýöne ondan mundan eli beli öwrenip şol öz ramkaňyzyň içine salyp öz suratyňyzyň suratyňyzy gakgandan ýelmäp şeýdip siz adam boljak bolýaňyz. Ilki bir öwreniň işi Türkmenistanyň ýagdaýyny hawa nätini ony üýtgedip boljak hawa şu Türkmenistanyň halkyň problemasy barada gürläň problemany näme üçin çözmeli nädip çözmeli kim oňa günäkär şo problema Şo zatlary öwreniň şo zatlar barada gürlemäni öwreniň ilki. Özüňizi reklama edip o taýda oň muň öňünde eden alan galaňyz bolmaz. Hä, menden size maslahat. Hawa, şoň üçinem bul oppozisiýada däl hiç zadam däl. Bu bir waznýa ýöne bir bir bir ýöne bir bazaryň içindäki biri gygyrar a meň malym al diýip gygyryp durýada ol elmydam meň malym gowy diýip barsaň barysy arrykdyr ýatyrrykdyr Şu şolar ýaly ol näme diýilýär bazarda satýanlar jellaplar diýilýär. Şoň galrak özüňiz alyp barýaňyz başga sizi sizde opozisiýaň ysam ýok. Indi Türkmen ýoly we onuň geljegi barada gysgajyk söhbet. Türkmeniň ýoly nähili bolmaly? Türkmeniň ýoly meniň pikirimçe Şol ata-babadan gelýän ýol bilen şo ýola biz gönükmeli, şo ýoldan şo ýola gelmeli biz aslymyz, hemmämiz. Hä. Şoň üçin hem şo ýola gelen mahalymyz biziň Türkmenistanymyz Türk Halk Respublikasy bolmaly, Türkmen Halk Respublikasy bolmaly-da. Türkmen hem Türk hem hemmämizem Türkmen. Türk. Mün halk respublikasy näme üçin? Sebäp näme diýeňde, her maşgalaň öz öýündäki ojagy, mellegi, sygry, ol iti, aty, ýaňky mallary, towuk-kesegi, şol adamyň öz ykdysady baýlygy şoň. Hä, şoň ekonomikasy, şoň öz ýeten ekonomikasy. Indi şo zatlaň, şo zatlary ösdürmeli, şo zatlary nämiş etmeli? Meselem diýeli, bu pagta barada, ekiş, pagta ýygmak, pagta ekmek, ýygmak we beýleki neme, halk üçin, ýurt üçin möhüm baýlyklary öndürmek üçin bir agrofirmalar döretmeli. Hä, agrofirmalarda-da olam, olam halk edarasy bolmaly. Hawa, ol hökümediňki bolmaly däl ol. Ol başarýan adamlar şu agrofirma döredip, köpçülikleýin şu agrofirmalarda, meselem diýeli, pagta ekip pagta alýaňmy ýa bugdaý ekip bugdaý alýaňmy ýa-da sen o taýda şo ir-iýmişleri ekip alýaňmy? Ir-iýmişlerem gerek, sebäp näme diýeňde Türkmenistanyň hemme gelýän çig maly daşyndan gelýär. Men özüm konditerde generalnyý direktor bolup işlän mahalym görýärdim. Türkmenistanyň içinden şol nemeden bir toşap geläýmese bu Mary welaýatynda bardy bir edara şu taýda näme oň ady? Şu wagt ýadymdan çykypdyr, şo ýolöteniň töwereginde şolar powidlata taýýarlaýardy, şol karamel üçin gelýärdi-de şo zatlar, sandyk gaçydan, hawa. Başga hiç ýerden hiç zat gelenokdy. Indi şuny Türkmenistanyň içinden şol neme ýykylanda, fabrik ýykylanda, indi ýerine SSR darganda, fabrik çig malsyz galdy. Her kim öz puluny üýtgedip başlady, hawa pul berenoklar ýa-da berjek diýibem yzyna ylgadýarlar soňam ýene bermän saklaýarlar, adamlar işsiz öýünde oturyp başlady. Indi şo wagt kelläme pikir geldi, nädip şu pudagy galdyrmaly, aýaga ýaňadandan dikeldip şu adamlar işe gelip işde işlär ýaly etmeli diýip kelläme pikir geldi. Şonda men şo Waskeniliň filialy bar ekeni nemede bu Garrygalada şo ýere gidip şo zatlaryň şo filialyň işlerini öwrendim. Şonda Garrygalaň töweregini öwrendim näme sürüp boljak şo taýda. Şo taýlarda erik Iç pisdemi ýa şol maňyzly, mindalmy, şolar ýaly zatlary plantasiýalaryny köpeldip ösdürip, şo plantasiýalardan hasyl alyp boljak ekeni. Men şony öwrendim. Hä, oň hasabyny bir etdim, Sandykaşada gidip birazjyk o taýda iş geçirdim. Hä, onda şo ýerlerden naşungal agrofirmalary, kiçi-kiçi agrofirmalary gurup, şo agrofirmalar konditer kombinada çig mal tabşyrýarlar etmeli. Hawa. Ýagny bu nemedäki gawunlar bar bu ekilýän gawunlar ondan alynýan kaklary. Ana o kaklaram uje şu bir ýekeje adam dälde bir agrofirma hökmünde hernä gawun ekdi köp adam ekdi ekdi ekdi şony hemmesi üýşüp şony arassajaly taýýarlap şony çig mal hökmünde tabşyrmaly. Şony edilen ýagdaýynda Şeker ä indi Türkmenistanda öndürmek kyn sebäp näme diýeňde şekeriň tebigaty däl biziňki aw uslowiýamyz ýok. Aw birim pataka kynrak bolmagy mümkin patakada mekge jöwenden alynýar. Aw ýöne ýaňky işleri edilen ýagdaýynda A we Türkmenistanyň içinden un mesele alnan ýagdaýynda, ýaňky işleri edýän ýagdaýynda şo ýüzde altmyş, ýetmiş bir prosenti çig malyň Türkmenistanyň içinden öndürip boljakdy şony. Ýa şo şo şo relse getirip, şo relsden ýöredip boljakdy we adamlaram işledip boljakdy. Hä, meniň ýazan zatlarymy olara galdy, ýazylan zatlary şo bolşuna ony hiç kim etmedi, soňam ol işem başarman konditer fabrigynam ýykyp goýberipsiňiz. Ýykypsyňyz. Ony Berdim Homedow ýykdyrýar şony. Hä. Indi biziň men size nä şu subut edýän nä şu faktlar bilen. Siz şu edil şu boluş şu aýdylan zatlar ýalam beýleki pudaklaram ýykdyňyz. Siz işi işläbileňzok, işläp başaraňzok siz. Hawa. Şoň üçin indi men şu şu gün ýene de netijä gelip otyryn, şu Türkmenistany syýasat nähili krizise batan ýagdaýynda o ýokardaky oturan parahormy, kimmi tapawudy ýok, şol halkyň ekonomikasy aýakda bolmaly. Şoň fundamenti bolmaly, özüniň fundamenti, öz gapysynda maly bolmaly, gapysynda mellegi bolmaly. Şol öz-özünden bir zatlar öndürip bilmeli, anna şo ekonomikaň fundamenti şo halkyň ekonomikasy bolmaly. Ennek diýmek Türkmenistan Halk Respublikasy, halk dolandyrmaly Türkmenistanyň ekonomikasyny, Türkmenistanyň geljegini, Türkmenistanyň halka gerek iýmitini halk öndürmeli, halk şu zatlary dolandyrmaly. Ana men şoň üçin Halk Respublika diýip otyryn. O käbirleri diýýär aý parlament ýene diýýär. Ýalňyşmaň oglanlar, adamlar. Parlamentmi, prezidentmi ikisem bir zatlaň. Ýalňyşmaň. Bulaň hemmesi ideologiýa. Esasy üns bereliň önümçilige. Halk aç bolmasyn, işli bolsun. A men şoň üçin halk respublikasy diýip otyryn Türkmenistanyň halk res. Türkmenistan türkmenleriň halk respublikasy bolmaly diýip otyryn. Ynha şu zatlary men size şu gün aýtmak isläpdim. Ýa-da näme soragyňyz bolsa, ýazarsyňyz. Beýleki ýazýan ýigitlere, gelinlere köp sagbolsun aýdýan. Mundan şu golleýaňyz, hawa laýklar bilen golleýaň. Diýmek, biziň pikirlerimiz dogry. Diýmek sizem bir biziň agzalarmyzyň biri, biziň uly komandamyz bar Türkmen herekediň uly komandasy baryp işläp biljek, üýtgedip biljek Türkmenistanyň ýagdaýyny. Belki sizem şu zatlary diňläp, okap, öwrenip öz nemäňizi artdyrarsyňyz tejribäňizi we biziň komandamyz bilen Türkmenistana täzeden ekonomikany dikeltmäne, ýurdy galdyrmana, halky işli, azat ýaşamana, ýazat durmuşy gurmana kömek edersiňiz diýip men umyt edýän siziň hemmäňizden. Köp sag boluň, görjegiňiz gowy bolsun, indiki görüşýänçäk.